Биэс ынах баайда Бэйбэрикээн диэн соҕотох эмээхсин олорбута эбитэ үһү. Арай туран биир сайын эмээхсин ынахтара сүтэн хаалбыттар, хайыаҕай, көрдүү барбыт Ынахтарын булан дьиэтигэр төннөн иһэн, алааһын кырдалын ортотугар хаһыын да көрбөтөх эриэккэс кэрэ сардаана сибэккитэ үүнэн тэтэрэн турарын көрө түһэр. Эмээхсин сибэкки ураты кэрэтиттэн сөҕөн олус долгуйа быһыытыйбыт уонна: «Оо, тугуннарынай, хатаба дьиэбэр илдьэн Оҕоҥ остуом ээ дии санаан Сардаананы силистэри түөрэн ылан сэрэнин сэрэнэн биир да салаатын сэбирдэҕин алдьаппакка хоонньугар уктан ынахтарын үүрэн үөрэн көтөн дьиэтигэр барар Дьиэтигэр тиийэн, сибэккитин оҕо курдук суулаан баран, сыттыкка сытыарар уонна ынахтарын ыы тахсар саҥа ыан истэҕинэ дьиэ иһигэр хобо чуораанныы санаабыт Кыптый тыаһа кымыганы гыммыт, бэйбэрикээн соһуйан ыаҕайалаах үүтүн тоҕо түһэрэн кэбиспит уонна дьиэтигэр ойон тиийбит, ким да суох сибэккитэ сытарын курдук сытар, хотонугар төннөн ынахтарын иккистээн ыан истэҕинэ эмиэ Хобо чуораан тыаһаабыт, кыптыый тыаһа кылыгыр гыммыт, эмээхсин соһуйан үүтүн иккистээн тоҕо түспүт дьиэтигэр киирбитэ эмиэ кубус кураанах, хотонугар төннөн ынахтарын ыан бүтэрэн истэҕинэ үһүстээн хобо чуораан тыаһаабыт, кыптыый тыаһа кылыгыраабыт Онтон оҕотоон бэбээрбит Дэйбэрикээн эрэйдээх күрэҕэ бар гына түстэ дьиэтигэр ойон тахсыбыта били сибэккитэ дьэрэкээн ойуулаах таҥастаах-саптаах үчүгэйкээн бэйэлээх кыыс оҕо буолан олорор эбит оҕоломмутуттан олус үөрэр ол түһүнүгэр түүл түһүүр арай Кини үктэннэххэ хотолдьуйар ньуурдаах былыт сиридэ үөһээ дойдуга тахсан кустук сэттэ өҥүнэн арылыйа оонньуур күлүмүрдэс дыбарыас иһигэр үүт таас олбохтоох үрүҥ айыы тойон иннигэр сүһүөхтээх бэйэтэ сүгүрүйэн турар эбит. Үрүҥ аар тойон эттэ: Бэйбэрикээн эмээхсин орто дойдуга киһи-аймах тэнийэрин, кэскилин кэҥэтэрин туһугар мин айыыбынан иэйэхсит хотун иним дьөһөгөй тойон сэттэ кыталык кыргыттарыттан бастыҥнарын киһи буолар оҕо төрөтөр төлкөлөөн орто дойдуга түһэрэн Сардаана сибэкки гына кубулутан үүннэрбитин Эн булан оҕоҥоһуннуҥ, оҕоҕун сааһа ситэн, аналлааҕын көрсүөр диэри хараҕыҥ харатын курдук харыстаан улаатыннар, оҕо сүрэхтэҥҥит аата сандаара, орто дойдуга эмиэ итинник ааттаннын
Бэйбэрикээн Сандааратын олус таптыыр, маанылыыр. Сандаара барахсан холон турдах аайы тупсан, киэркэйэн кэрэ да кэрэ бэйэлээх кыыс буола улаатар. Майгылаах үтүөтэ, сүрдээх үлэһит, сайаҕас санаалаах буолан чугастааҕы дьоно-сэргэтэ бары сөбүлүүллэр. Бу курдук олордохторуна, арай биирдэ: Сиринэн Сибииринэн суон сураҕырбыт албан аатырбыт Хара Хаан Тойон уола Хаардьыт Бэргэн аллаах атынан бултуу сылдьан Бэйбэрикээн эмээхсин дьиэтин таһыгар Баар тииккэ тииҥ олорорун көрөн ытыалыы сатыыр да таппат Биир оҕо оһох үөлэһинэн иһирдьэ түспүтүгэр уол хаһыытыыр Бэйбэрикээн эбэккэм, охпун таһаар охсон кул эрэ, булку атаары гынна. Ылтукаам, хандаараа, ити оҕоҕо оҕун таһааран биэр эрэ, диэн эмээхсин кыыһын соруйар. Хаардьыт Бэргэн дьиэттэн хараҥаны сырдатар туналҕаннаах ньууру да Кыыспыт халлаан курдук тэтэркэй имнээх, нарын намчы бэйэлээх, дьэрэкээн ойуулаах таҥастаах, көрүөхтэн кэрэ дьүһүннээх кыыс оҕо тахсан киниэхэ оҕун уунан турарыттан нохтолоох сүрэҕэ долгуйан битигирии тэппит, олус сөбүлүү таптыы көрбүт дьиэтигэр тиийэн аҕалаах ийэтин «Бэйбэрикээн эмээхсин кыыһа Сандаараны сүрдээҕин таптаатым, дууһабынан абылаттым» диэн күнүк да олордубат, түүн да утуппат. Хайыахтарай, суорумньу дьону тэрийэн Сандаараны кэргэн кэпсэтиннэрэ ыыталлар Бу дьон Бэйбэрикээн эмээхсин дьиэтигэр киирэн баран, кыыс кэрэтиттэн сөҕөн, төрт хонук устата тарайа уҥан олорбуттар, бэйис хонуктарыгар бэттэх кэлэн илдьиттэрин дьэ эппиттэр Тойоммут Хара Хаан мааны оҕото хаардьыт Бэргэн эн кыыскын олус диэн сөбүлээбит Онон оҕолорбутун холбооттоон ыал оҥоруохха, айыы сиэринэн алаһа дьиэлэрин тэрийиэххэ, аал уоттарын отуннарыахха диэн кэпсэтэ кэлэн олоробут Сандаара үнүр көрбүт уолун эмиэ олус сөбүлүү көрбүт эбит. Онон кыыстаах уол холбоһор буоллулар Сотору кэминэн хаардьыт бэргэн кэргэнин сүгүннэрэ, кыыс сулуутугар алаас сыһыы туоларынан хороҕор муостааҕы, сыспай сиэллээҕи үүрэн кэлэр. Сандаараны сүктэн барар кийиити сип курдук симииллэр, тап курдук таҥыннараллар дьиэтиттэн сиэтэн таһааран көмүс ыҥыырынан ыҥыырдаммыт тыллаах-өстөөх чоочугур чуоҕур атыгар олордубуттар уонна күтүөт киһи олоҕун диэки айанната турбуттар суолларын ортолоон иһэн уол сандаараҕа этэр доҕоччуо кэлэн иһэн саһылга айа ииппитим ону баран көрүөм эн бу суол устун бара тур ситиэҕим Сотору суол арахсыыта кэлиэҕэ, онно илин диэкки барыыга үс-киис тириитэ, арҕаа диэкки барыыга Майбордоох эһэ тириитэ ыйанан турар буолуоҕа, кытаатан үс-киис тириитэ айаммыт өттүгэр бараар уонна бэйэтэ ойуурга туораан тахсар. Сандаара утуктуу-утуктуу айаннаан иһэн алҕаска, суол арахсыытыгар эһэ кириитэ ыйаммыт өттүгэр баран хаалар Эмискэ уһуктан кэлбитэ, абааһы кыыһын эргийэ турар тимир дьиэтин иннигэр кэлэн турар эбит абааһы кыыһа баҕайы тумсунан маххайытан курбалдьыта сылдьар кыыһы көрөн үөрбүтэ буолар ээ били били биэс ынахтаах бэйбэрикээн эмээхсин кыыһа хандаара барахсан Хаартык кэргэҥэһиттэн баран иһэн миэхэ таарыйа кэлэн турдаҕа «Ыл, түс эрэ, дьиэҕэ киириэх»
Абааһы кыыһа айыы кыыһын батыһыннаран кыыкыныы-хаахыныы турар тимир дьиэҕэ киирэллэр. Абааһы кыыһа булууһуттан этин адаарытан таһааран кырбастаан баран буһаран бидилитэр. Сотору хоторон остуолга өрөһөлөөн кэбиһэрэ, Сандаараны остуолга ыҥыран, олордон баран аһыыллар, бэйэтэ ыстаабакка да ыйыстар. Оттон айыы оҕото барахсан аньыырҕаан, сиргэнэн, сиэбитэ буола-буола сиэҕинэн сиргэ түһэрэ олорбут. Аһаан баран абааһы кыыһа: Иэмэйиэ, наһаа да үчүгэй киэргэллээххин, кэрэ да симэхтээх таҥастаах эбик. Мин сардаах төрүөхпүттэн бачча сааспар диэри үчүгэй таҥаһы кэтэ, симэнэ иликпин. кэтэн кэмнэнэн көрүөхпүн ыларсыаҥ дуо диэн аһыннараары ытам ньуйбута буолан кубулуна-кубулуна сандаараны хаайар айыы оҕото аһыныгаһа бэрт буолан төһө да абааһы кыыһыттан куттаннар кини абааһытын да иһин син тыллаах-өстөөх дууһалаах буоллаҕа Уонна, кырдьык, ким маанылаан эрэйдээҕи таҥыннарбыт үһүө, уларыстахха да тугуй? диэн аһына-санаан, таҥаһын-сабын, симэҕин барытын устан уларсар. Онто баара, абааһы кыыһа адьарай аата адьарай эбит, кыыс таҥаһын таҥнан симэҕини симэнэн баран, сандаара эрэйдээҕи кэтэҕин аһыттан ылан умса сөрөөтө, сирэйин тириитин куйахатын кытары хаста Тыытардан ылан сирэйин саба быраҕынна да, көстөр дьүһүнүнэн сандаара курдук буола түстэ. Кыыһы хаҥас диэки анньыбыта хаппыт тириини үктүүргэ дылы гынна да, сир аннын диэки онно-манна охсулла-охсулла түһэн хаалла. Абааһы кыыһа тахсан сандаара атын миинэн Хара Хаан Тойон олоҕун диэки айанната турда. Сотору кэминэн Хаардьыт Бэргэн ситэн кэлэр туох буолбутун сэрэйбэт. Оттон Чоочугур Чуоҕурат саҥараары гыннаҕын аайы абааһы кыыһа тимир тыгырахтарынан дьөлүтэ кэйиэлээн хаан оҕуолатан өлөрүөм диэн куттаан саҥардыбат. Хара хаан тойонноох урууга бэлэмнэнэн остуол хотойорунан астардан баран кэтэһэ сылдьыбыттар. Чугастан ыраахтан ыалдьыт бөҕө мустубут
«Иһэллэр! Иһэллэр!» диэн таһырдьа хаһыытастылар. Дьэ, бука бары түптэ түрүлүөн буола түһэллэр да, хара хаан тайан таҥхалаата Тииппин үчүгэй өйдөөх дьахтар буоллаҕына, атын кэнники сэргэ аҕалан баайыаҕа. Онтон куһаҕан акаары дьахтар буоллаҕына бастыҥ сэргэҕэ аҕалыаҕа
Абааһы кыыһа кэлэн атын бастыҥ сэргэҕэ баайбыт Хара Хаан Тойон хомойо санаабыт илэ-адьарай сылдьарын билбэтэх буоллаҕа Тыырк гыннара сыыҥтаабыт сириттэн Күндү чөмчүүк таас оҕуруо тохтуо диэн кыыл дьахтар өттө сап хатан кэтэһэн үктээбит сириттэн «Үүс киис кыыл сүүрүө» диэн уолан дьон охсо оҥостон манаан турбуттара баара, тыыр гыннара сыынтаабыт сириттэн бытархай күөх оҕуруо тохтубут, үктээбит сириттэн сур кыранаастар сырсыбыттар. Онуоха кэлэйэн дьахталлар саптарын быһыта тыыппыттар, уолан дьон охторун тостурута туппуттар. Ол да буоллар хайыахтарай, укусаки да буоллар урууларын тэрийэн ыыппыттар Киэһэ утуйаары сытан хаалдьыт бэргэн кэргэнин түөһүн имэрийэн көрөр: «Доҕоор Түөһүҥ путугун аллырай-баллырай «Ээ, ити ийэм оҕо эрдэхпинэ уолук симэҕинэн симээбитэ, онто эппэр быһыта киирэн аллыр-баллыр буолбут» Доҕоор, көхсүҥ-туоһуҥ ыллыгырай-буллугурай «Ээ, ити ийэм оҕо эрдэхпинэ илим-кэлим кэбиһэри кэтэрдэрэ, ол быһа сиэн көхсүм ыллыгырдаах-баллыгырдаах» Доҕоор,
Төбөҥ тоҕо оллугур-боллугур буолла? Ээ, итиийэм наар баттана кэтэрдэрэ, ол чэрдийбитэ оллугур-боллугур буолбут Доҕоор,
тарбахтарыҥ тоҕо акыр-бакыр буоллулар? Оо, ийэм кыра эрдэхпиттэн элбэх ыарахан биһилэхтэри кэтэрдэрэ, олор быһыта киирэннэр акыр-бакыр тарбахтаммыппын Ити курдук олорбуттар кийииттэрэ астаатаҕына аһа аллыгыр-баллыгыр гына иирэн хаалар, амтана киһи сиэҕайылаах буолбатах, ынах ыатаҕына ынахтарын эмиийдэрэ бааһыраннар устунан уолан хаалаллар, иис иистэннэҕэ таҥаһа сиритэ баран иһэр Бэйбэрикээн эмээхсин туран кыыһа барбыта биэс хоммутун кэннэ ынахтарын хомуйа сылдьан уруккутунааҕар өссө кэрэ сардаананы булар эмиэ түөрэн аҕалан суорҕаныгар суулу ууран баран ынаҕын ыы тахсар Ыан ортолоон истэҕинэ, Хоба чуораан тыаһаабыт, кып-тый тыаһа кылыгыр гыммыт, эмээхсин соһуйан үүтүн тоҕо түһэрдэһээт, дьиэтигэр ойон киирбитэ, арай били биэс хонуктааҕыта сүктэн барбыт сандаарата барахсан уруккутунааҕар өссө тупсан, симэҕи өссө киэркэйэн кэлэн олорор эбит диир кыыс эрэйдээх ытыы-ытыы уонна туох буолбутун кэпсээн биэрэр таах-таах өлөн хаалыахпын үөһэттэн айдарыым күүнэн аналым атынынан өлөр ыйааҕым суох буолан бу тиллэн кэлэн олоробун диэн кэпсээнин түмүктүүр. Бу кэмҥэ тыллаах өстөөх чоочугур чуоҕурат иччилээх түүлү түһүүр. Дьөһөгөй тойон илэ бэйэтинэн кэлэн кини дьиҥнээх иччитэ тиллибитин уонна бу тахсыбыт сыыһа быһыыны хайдах көннөрөр туһунан этэр. Сарсыныгар ат Харахаан тойон ааһан истэҕинэ тохтотон үҥсэн барда.
Тойоммуот, аата ахсаана биллибэт алдьархай тахсан эрэр, уолуҥ кэргэнин сүгүннэрэн иһэн, булка иирэн дьиэтигэр ситэ тиэрдибэккэ соҕотохтуу хаалларбыта, алҕаска абааһы кыыһын дьиэтигэр тиийбитин аннараа баҕайы өлөрөн баран, эйиэхэ кэлэн кийиит буолан кубулунан олорор. Онтон дьиҥнээх иччим өлөр ыйааҕа суох буолан тилиннэ Билигин тахсыбыт сыаны көннөрбөккө, айыы кыыһа кийииккин ылбакка, абааһы кыыһын ордордоххуна, хара көмүс халҕаһалаах кыһыл көмүс кыдьымахтаах, үрүмэдийбит үүт күөллээх, үүт таас олбохтоох үрүҥ аар тойоҥҥо тиийэн үҥсүөм Айыы киһитэ абааһылыын аймахтаспыта улахан аньыы буолар Абааһы кыыһын хаҥыл ат атаҕар баайыҥ, уолгутун орулуур отут хонук устата сүүрүктээх ууга оҕустаран үөн-көйүүр буолбут этин буртаҕын былаҕайын эмнэриҥ, ууттан хостоон таһааран, баараҕай тиит чыпчаалыгар ыйаан эмиэ отут хонук устата хотуттан-соҕурууттан кэлэр тыалынан сүрэҕин-быарын тобулларыҥ, Илинтэн арҕааттан кэлэр тыалынан өйүн-санаатын ыраастатыҥ, күн сырылас итиитэ дууһатын сылыттын, ыраастанан баран дьиҥнээх кэргэнин ааттастын, ылан кэллин Харахаан Тойону итини истэн баран абаккатыттан кэлбит икки хараҕын уутун икки аҥыы илгэн кэбиспит дьиэтигэр ойон киирэн уолуттан ыйытар Нохоо, ити кимтэн кииннээх, хантан хааннаах дьахтары булан аҕалан, кэргэн оҥостон олороргун билэҕин да
Хаардьыт Бэргэн Сандаарата орто дойдуга үрүҥ аар тойон ыйыытынан кэлбитин туһунан Бэйбэрикээн эмээхсинтэн истибитин кэпсиир. Онуоха аҕата уолугар Чоочугур Чуоҕураттан истибитин кэпсиир. Дэлби мөҥөр Уол эрэйдээх саатан сирдээн эрэ тимирбэтэ, бары көмөлөөн абааһы кыыһы кийииттэрин хаҥыл ататаҕар баайаллар. Ат илдьи тэпсэн өлөрбүтэ, абааһы кыыһын этэ үөн-көйүүр буолан тохтубут. Уолу били ат эппитин курдук сүүрүктээх ууга оҕустарбыттар, көй салгыҥҥа салгылаппыттар, болдьоҕо бүтүүтэ уҥуох-тирии буолбут киһини дьиэтигэр аҕалан, аһатан-сиэтэн урукку чөлүгэр түһэрбиттэр. Дьэ, уонна Таабдьыт Бэргэн дьиҥнээх кэргэнин ааттаһа уруккутанааҕар элбэх сүөһүнү үүрэн Бэйбэрикээн эмээхсин олоҕор айанныыр, тиийбитин сандаара кинини «Хайа, бу тоҕо кэллиҥ? Дьиэҕэр ситэ тиэрпэккэ хара хааммын таһааттардын Абааһы кыыһынан чэгиэнэппин сэймэктэттиҥ, көмүскэспэккэ таҕыстаттыҥ, уйулҕам хамсаата, сүрэҕим салынна, эйигин кытта барсыахпын тоҕо эрэ куттанан бардым, кыыс эрэ элбэх, миигиннэн барамматтар Атыны булбакка тоҕо миэхэ эмиэ кэллиҥ диэн ытыы-ытыы саҥара тоһуйбут. Онуоха хаардьыт Бэргэн уйадыйан туран олус итэҕэтиилээхтик эппит: «Доҕоччу буол, мин эйигин соруйан өллүн диэн сиир симиэркэ өлөрө-өлүүгэ анньыбатаҕым. Алҕастан тэптэн, улахан алдьархай тахсан иккиэн да наһаарайдэннибит. Ол эрээри иккиэн бииргэ буолар быабыт-туһахпыт өлөрөлүүтээҕэр күүстээх буолан, иэйэхсит хотуттан ыйыллыбыт киһи аймах төрдө буолар ыйаахпыт чааспыт толоруллуохтааҕа таайан, бу тиллэн кэлэн олордоҕуҥ кыыс элбэх буолуо да, аны эйигиттэн атын таптыырым биллибэт онон хайаатар да эйигин илдьэ бараары кэлэн олоробун Уоллаах кыыс тылларын истэн туран, бэйбэрикээн эмээхсин субуруйан түспүт икки хараҕын уутун киэр илгэн кэбиспит уонна:
«Өлөн баран тиллибиккэ, бүтэрсэн баран көрсүспүччэ, үөрэн-көтөн көрсүбэт буолаҥҥыт» иллэһиҥ, бэйэ-бэйэҕитин харыстаһыҥ, ытыктаһыҥ дии-дии Сандаралаах хаардьыт бэргэн илиилэрин ылан холбооттообут, иккиэннэрин сыллаан ылбыт. Уоллаах кыыстара, дьэ, иллэһэн-эйэлэһэн мичээрэн кэлбиттэр. Истиҥ-истиҥник ис сүрэхтэриттэн куустуһа түспүттэр Хаардьыт Бэргэн кэргэнин сүгүннэрэн дьиэтигэр илдьибит, хара хаан тойон сандаара кэлэн атын кэлин сэргэх баайбытыгар кийиитим «Өйдөөх, үчүгэй эбит» диэн сүрдээҕин үөрбүт. Тыырк гыннара сыыҥтаабыта күндү чөмчүүк-таас оҕуруо буолан тохтубутун, кыыс дьахтар өттө сапка тиспитинэн барбыттар Үөмэр-чүөмэр үктэммит сириттэн үүс-киис кыыллар сырсыбыттарыттан эккирэтэн уолан дьон хара тыаҕа сүүрбүттэрэ. Тоҕус хонугу быһа түүннэри-күннэри ньиргиэрдээх уруу барбыт ол тухары тохтоло суох аһаабыттар оонньуу арааһын оонньообуттар көрүлээбиттэрэ. Үөрүү-көтүү үксээбит дьол-соргу тосхойбут Хаардьыт Бэргэн таптыыр кэргэнинээн Сандааралыын өөр да өр дьоллоохтук оҕо-уруу төрөтөн саха төрдө буолан олорбуттара эбитэ үһү